Wel, dych chi'n edrych yn barod iawn i ymlacio yn fanna. Chi'n barod? Ydw. Ie. Mae ymlacio'n swnio'n hyfryd, yn dydy? Ond weithiau dydy o ddim mor hawdd â hynny i ymlacio. Yn enwedig os da ni'n cael amser prysur, okay, yn yr ysgol neu adre, um, os da ni'n poeni am bethau, weithiau mae'r corff yn mynd yn dyn a mae'n anodd i ni ymlacio. Ac un o'r pethau anoddau yw gwybod pryd mae'r corff wedi ymlacio. Felly er mwyn dysgu sut mae o'n teimlo i ymlacio cyhyr neu muscle yn y corff, yn gyntaf ni'n mynd i ddysgu sut mae'n teimlo i wneud y cyhyr neu rhan yna o'r corff yn dynn, dynn, dynn, a wedyn ni'n mynd i adael fynd. Ie? Yn union fel 'na, Melinka. Da iawn. Ie, da iawn, Sishelle. Oce, so fyddwn ni'n tynhau gwahanol rannau o'r corff, Ac yna wrth i ni anadlu mas, byddwn ni'n gadael fynd. Ok? So ymarfer tynhau ac ymlacio ydy hwn. Felly dewch i safle cyfforddus ar y llawr. Ceiwch eich llyged. Os chi'n hapus, does dim rhaid, ond ceiwch eich llyged. A jyst cymryd eiliad i wneud eich hun yn gyffyrddus. So dychmygwch bod chi'n gath, oce? Yn riglo o gwmpas i ffeindio'r sbot mwyaf cyffyrddus ar y llawr. Da iawn, Melinka. Ti'n gyffyrddus yn barod? Na ni. Oce, wedyn llyged ar gau unwaith eto os chi'n fodlon. Okay, a byddwn ni'n cychwyn gyda'r dwylo. Felly dwi eisiau i chi ddychmygu, imagine, bod lemwn yn y ddwy law, okay, a cyrlio'ch dwylo rownd y lemwn, gwasgu'n din, din, din, din, din, anadlu mewn, ac yna gadael i'r lemwn fynd, anadlu mas, da iawn chi. Ac unwaith eto, anadlu mewn, gwasgu'r lemwn yn din, din, din, yn y ddwy law, din, Ac, oh, anadlu mas. Hyfryd. A nawr fel cath, ewch â'r breichiau lan dros y pen a really stretcho lan i'r awyr. Fel mae cath yn ei wneud wrth godi o nap bach hyfryd, hyfryd yn y prynhawn, yn yr hael. Ac yna anadlu mas, gadael fynd. Ac unwaith eto, anadlu mewn, stretch. Fel y gath. Ac gadael fynd. A nawr ni'n mynd i fod yn grwban bach. Okay? So mae crwban yn dod â'i ben mas o'i gragen, ond weithiau, os ydy o'n synhwyro perig, mae'n rhoi ei ben i mewn. Felly codi'r sgwyddau lan, codi'r sgwyddau lan at y clustiau da iawn chi, codi nhw lan, codi nhw lan. Ac yna, ymlacio'r ysgwyddau. Good. Ac unwaith eto, codi nhw lan. Cuddio'ch pen yn eich cragen. Gadael fynd. Good. Okay. Nawr, dwi eisiau chi ddychmygu bod pri ar eich trwyn, oce, pridd bach ar eich trwyn, a mae o'n hedfan o'r trwyn rownd eich gwyneb, ond sdim modd defnyddio'r dwylo i gael e bant, felly ni'n mynd i iwsio muscles yn gwyneb, sgrynshio nhw lan, yn dyn dyn dyn, yn trio cael y pri bant o'r gwyneb, o'r trwyn, a gyna, oh, gadael fynd. O oh, no, mae'r pri nôl, mae'r pri di dod nôl, felly sgrynshio lan, bob dim yn dyn dyn dyn dyn dyn. Ac yna rhyddhau. Good. Okay. Nawr, dwi eisiau i chi ddychmygu bod chi'n gorwedd ar safari. Okay? Chi'n ymlacio tra chi ar safari, ond mae yna eliffant bach, babi eliffant, ar ei ffordd, a mae o'n cerdded tuag ato chi, a mae o ar fin camu ar eich bol, felly gwnewch eich bol yn din, din, din, din, din, din, din, yn barod am yr eliffant, ond ffiw, mae'r eliffant wedi mynd ffordd arall, felly ymlaciwch. Ond na, mae'r eliffant arall yn dod nawr, felly mae'n dod, felly tynhau eich bol, mae ar fin camu ar eich bol, tin, tin, tin, tin, tin. Ac yna mae'n mynd ffordd arall, ffiw, ymlacio'r bol. Okay. A fy hoff i ni, llygad ar gau nawr, dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n sefyll mewn pwll mwdlyd dofn a mae'r mwd yn gynnes braf, yn dwym braf, a chi'n mynd i ymestyn y ddwy droed lawr i mewn i'r mwd. So gwnewch eich coesau'n hir, ymestyn push trwy'r ddwy droed, teimlo'r mwd yn sgwisio lan i fyny trwy'r bysedd traed, a mae o'n teimlo'n hyfryd, hyfryd, hyfryd, ac yn amlacio. Good, ac unwaith eto sgwisio lawr i'r mwd, sgwish, sgwish, sgwish, Traed i lawr. Ac ymlacio. OK, nawr llygad ar gau, bob un gyda'i gilydd, OK, all at once, popeth gyda'i gilydd, tynhau y corff i gyd yn dyn, dyn, dyn, gwyneb, traed, coesau, dwylo, bol, pen. A gadael fynd. Unwaith eto, tynhau popeth. A rhyddhau. Llygad ar gau a gorwedd yn llonydd. Teimlo gwres, braf, yn llifo trwy'r corff i gyd. Fel bod chi'n gorwedd ar draeth yn yr hael. Teimlo gwres yr hael trwy'r corff i gyd. A gallwch chi aros fel hyn mor hir â chi'n gallu, gan mae ymlacio mor bwysig ni ddim yn gwneud digon ohono fo. Felly aros am gwpl o funudau eto tan chi'n teimlo'n barod i ddod allan. Ok, felly llyged ar gau a mwynhewch!